Ħankollu sewa. Sitta tlieta seba' m'għandu bżonn xejn hux. Mħabba fik biss, hi sobija, li ninsab maqfula hawn ġew. Ibni, imsejken ibni. Kellek titrabba u tikber mingħajr l-imħabba t'omm. Mħabba dak l-annimal ta' missierek. Imma fejn qatt kont nobsor li taħt dik il-libsa ta' ħaruf kien hemm moħbi lupu mill-aktar feroċi, dejjem lest biex jaħtaf l-ewwel priża tiegħu. Min jaf kemm tfajli ddħaqt bihom, min jaf kemm ħajjiet irvi. Min jaf kemm ħajjiet irvinajt. Saħta! Saħta! Saħta fuqek, Miguel! Saħta fuqek! Għal-elf darba! Saħta!

E Peter Gomez ħassha ħażin igra, qed jitlob għall-patri u għat-tabib. Hu sieb il-patri, ġibel għall-patri, u inti, tempel għat-tabib. X'jidhirlek, tabib? Attakk ħafif tal-qalb. Tħalluhiex tiċċaqlaq mis-sodda. Titħabatx. Tħalluhiex tinkwieta. Hawn qiegħed ħdejk. titħabatx. Smajtux qalek it-tabib biex ma titħabatx. Ma tistax titħabat fil-pożizzjoni li qiegħda int. Issa, jiena qiegħed hawn u lest biex nisimgħek f'dak kollu li għandek bżonn. Jiena lest biex nisimgħek, Ommi. Ma jimpurtax għax sejjaħtlek hekk, hux? Ommi. Kemm hu sabiħ dan l-isem! Qatt ma kelli x-xorti nisma' lil ibni jsejjaħ lilek. Kif? Mela inti miżżewġa u għandek it-tfal? Le, m'iniex miżżewġa. Imma darba kelli iben. Titħabatx. Fhimtek ommi, fhimtek. U nista' nassigurak li m'intix l-ewwel waħda li ġralek hekk. Allura ma stajtux tirranġaw u fejn naf forsi wara kontu tistgħu tiżżewġu? Għandek raġun, Padre. Għadek ma tafx xi kwalità ta' bniedem intqajt miegħu. Allura hu ma kienx iħobbok. U kif sirt tafu dan? Jiena qatt ma kont sinjura. Ommi tħabbtet ħafna biex rabbit lili u lil ħija wara li kien miet missieri. Meta meta kelli għoxrin sena, kelli noħroġ naħdem jien ukoll biex ngħin il-familja. Skużani. X'għandek bżonn? Nixrob jekk jogħġbok. Carmencita! Ġejja. Carmencita! Iva, iva, ġejja, ġejja, hawn xi trid? Kif int? Int għadek ma spiċċajt kemm? Isak ġbara! Sajrekku, sajrekku ma tagħmel xejn. Jien meta kont daqshekk kont intajjar in-nar minn idejja, mhux norqod fuq ix-xogħol. X'għandi bżonn, Sinjur? Biex tkun għezzja kiesaħ, jekk jogħġbok.

Iħallik Sinjur għax għandi l-ikel fuq in-nar. Din ommok? Le. Naħdem magħha. Tfajla bħalek ma jixraqlekx taħdem hawn. Ejja aħdem miegħi, tkun aħjar. Int fejn toqgħod, sinjur? Hawn. Illejla nistennik. Grazzi. Grazzi ħafna. Kif spiċċajt mix-xogħol, niftakar kont ġrejt lejn id-dar u lbist l-aħjar libsa li kelli. Ngħidlek is-sew, skanzajt kif wasalt quddiem il-palazz tiegħu. B'idejha jirtudu ċempilt il-qammejna. Wara ftit, serf ġie u fetaħli l-bieb. L-aħħu fuq konna għadna qegħdin nitkellmu. Kliemu kien jħollok. Kellu ħabta kif kif jiġbdek lejh. Ngħidlek is-sew, qatt qabel ma kont intbajt ma' raġel bħal dak.

Iva. U miegħu ma kontx sempliċi seftura. Huwa tant kien jistmani. U bdejna wkoll noħorġu flimkien. U miegħu ġejt f'diversi postijiet illi qatt qabel ma kont rajt. Qatt ma ninsa meta konna morna flimkien

Ommi kienet twissini biex noqgħod attenta minn dak minn dak is-sinjur. Imma jiena padre kont mitlufa warajh. U klima kien minn widna jidħol u mill-oħra joħroġ. Dak huwa l-ħażin taż-żgħażagħ. Jaħsbu li l-kliem li jgħidu l-ġenituri huwa kliem fieragħ. Imbagħad

Kif ġa għedtlek, bejnietna kienet daħlet ċerta intimità. Jum wieħed kien għeluq sninu u ħadni biex niċċelebraw. Dakinhar xorob ħafna u għalxejn missejtu. Kien sar il-ħin sewwa meta tlaqna u minflok ħadni d-dar baqa' sejjer bija f'dahru. Kien bħal wieħed mitluf minn sensih u pessani.

Qatt ma kien għadda minn moħħi li li kellu jagħmilli hekk. Skużi, Don Miguel qiegħed hawn għax nixtieq inkellmu. Ħalli ngħidlu. Signor? Għidli Manuel. Permettili ftit. X'qed tagħmel hawn bħalissa? Miguel. Miguel. Għandi aħbar sabiħa x'nagħtik. Jaqaw, x'ġara? Kun af li. li jien. ser insir omm. Allura? Jien x'għandi x'naqsam? Kif? X'għandek x'taqsam? Ikel mhux Mhux inti! Jien? Agħar itlaq lil barra ja mara ħażina u tersaqx aktar 'l hawn! U wara ma tgħid li tafni! Mikel! Mikel! Mikel! Mikel!

Kelli tifel, il-ġmiel tiegħu padre, iżda ma kellix ix-xorti ngawdih. Flus ma kellix, u kontra qalbi kelli ninfired minnu. Minn dejjem kont naf illi kelli talent, padre, u issa

Dik il-ħajja domt kważi tliet snin. Ġemgħajt sold mhux ħażin bil-għaraq ta' ġbini. Stajt nixtri xi ħwejjeġ x'nilbes u nixtri wkoll appartament lussuż mhux wisq 'il bogħod minn fejn kont noqgħod. Insomma, fi ftit kliem bdejt ngħix ta' nies. Imma kien hemm tnejn min-nies li qatt ma stajt inneħħi minn ġo moħħi, Padre. l-ibni Antonio u lil dak dak il-misħut ta' Mikel. Titħawaġġ, titħawaġġ. Kont kont nagħmel ta' birruħi li qed ninsa. Imma malajr kont nintebaħ li qed inqarraq biha nnifsi. Imma Fran, Il-wafra hija sabiħa wisq, ommi. Kristu stess tana l-eżempju. Insejt, insejt fuq is-salib ħafer lil min kien salbu? Ma dak kien Kristu, Padre. Faċli tgħid taħfer. Imma jien kif nista' naħfer meta niftakar. Li kont mort wara l-bieb ta' daru u l-mod li bih keċċieni għax, ajwa, għax kien jaf se jkolli tarbija. Darba fost l-oħrajn kienet il-festa ta' fejn kont noqgħod jien u kont qed nara n-nies jieħdu pjaċir u jifirħu. Ajja, kien hemm għors kbir, il-festa ta' Santo Domingo li jagħmlu għaliha ħafna nies. Kien hemm nies kemm kemm tara b'għajnejk, min jiżfen, min ikanta u kulħadd kien ferħan.

Dakinhar stess ġejt arrestata u mixħuta fil-ħabs ta' Madrid. Imma xorta waħda kont kuntenta, Padre, għax rnexxieli nwettaq il-ħalfa li kont ħlift. ta' żmien għadda, jeħtieġ li taħfer biex tiġi maħfura, mhux hekk? Isma' minni, itlob maħfra lil Alla u tara kif jaħfirlek, u tara kemm tħoss ferħ ġewwa qalbek. Itolbu maħfra ħalli nagħtik l-assoluzzjoni. Prova, Padre. Jiena naf li Alla jgħini. Nafillek, nafillek f'isem Sidna Ġesu Kristu, fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.

Irridkom li hekk kif jasal l-Arkade, ilkoll tilqgħuh bil-ħerqa. Kulħadd iċapċap! Tinsewx għedtilkom Kulħadd iċapċap u intom l-istess.

Nixtieq nirringrazzjakom għal din ar-merħba sabiħa li tajtuni. Kif ilkoll naħseb tafu, jien m'iniex wisq li ħadd din il-ħatra. Ix-xewqa tiegħi hija waħda, dik li jien nagħmel kull ma nista' sabiex intejjeb il-qagħda tagħkom. Għalhekk xtaqt li ssir din il-laqgħa tiegħi illum. Nixtieq nieħu din l-okkażjoni. sabiex nirringrazzja minn qalbi lill-Capitano Sinjor Carlos Mendoza għax-xogħol fejriedi illi flimkien man-nies tiegħu qiegħed iwettaq hawn fostkom. Għandi ngħarrafkom illi fi żmien mhux il-bogħod in-nisa, ser ikollhom residenza oħra u ser tkun ferm aktar adattata għalihom. Ix-xewqa tiegħi hija illi meta wieħed ikollu l-iżventura li jsib ruħu maqful hawn ġew, Isib kull faċilità li jeduka ruħu f'ambjent aħjar biex, meta jasallu ż-żmien li joħroġ, ikun ċittadin ferm aħjar milli daħal. Jekk hawn xi ħadd li jrid jgħidlu xi ħaġa, hawn in-nies tiegħi lesti li jisimgħuh.